Oyio nomobere. Ase esanduki eyio ime nomonto o Petero oroo, orenge koirwa ase amatanga omochie. Omobere oyio okamanya komoka okagwa. ase engencho y'ebitirimboko na ebitiiro bire gusii. Mwarenge eground, omobere oyio orwete atambe bobe. Mosubati oyio obegete evidio eyio online, namoakerete esimi ekanwa omanyete ng'a mbore naki esituation yarenge, akong'eresa ng'a omobere oyio orwete atambe bobe. Nabeire ngokora chividio igaa ngosaba abanainchi ba gusii, batebie ebiongozi biabo. bakore amagenderero. Timanyeti gose mwairire chingaki chiaino kobatebi bakore amagenderero. Lakini ebiongozi bia Gusii ntomanyete ng'a mbiri gotoka rahisi. Bare busy sana, ekero baeirwe ekerogo igaa bare busy chimeeting right, left and centre mbari gotoka. Lakini tiga mbatebi iga, Abagusii togwetera obokong'u ase ebinyoro ime. Gusii tobwate ebitiriboko. na ebitiiro. Ki kwarema epaara ya rogoro na eya maatirima, ekero abagusii tore distributed nse maate roche na rogoro paara. In fact ase ande mbabwate egento ekogokwa ng'a esebei, yaani ng'a epaara ya paara rogoro, epaara ya gasebei, na epaara ya roche. Chipaara echi chibente koigurwa egere chinka chiaito abanto banyare goikoo. Totaragende ase ebiongozi bono, aba ne enchencho amo, amang'ana naki ase chisebe echi chire tiga chipara chigoro. Tiga chipara chiremo, egere enyarekane ng'a ebinto buna omobere goika omochie yaba rahisi. Neba mokobuguri tari atambe mokogenda. Eki na egento tobwenerete gokora as soon as possible. Seito iga rikeroka. Intwe nabwo tore tobwate paara na roche na sebei. Bono chipaara chia roche nchiraremwe, echia paara igoro nchiga ase ene okora ki? Chirochio chiaremirwe chirosie buna ande then. Bono naigwete na enseto roche, naigwete MC eye agoteba ng'a nechiaremwe within this year. Timanyeti mbago inki babwate lakini mbabete gokwana, mbanerete gokwana naende mbagokora ebinto. Bono igo Oinana atichere amagendo nagaende natakeire gusii, ekero tonyore chipaara chikoremwa, emebere buna ete ekonya kogwa. Emebere buna bono ekero twaya koreta baba naserete engaki getaabo, amachiko naro ekegusii tori koira mo- mobere tori goeta korwa ande onsi. Engaki eyio ekamanya goikera ang'e omobere, okorwa atambe sana para rogoro ase baba bamete roche, omobere oyio oboretigwe egeka mpaka ngateba ng'a waa. Bono igo obokong'u mboro bwe chipaara gusii. Kingosaba amatiangi bono emekate y'abamisie baye, bono nigo amatiangi omanyete na ekiongozi ya siasa, egavana na ara inse yaye, nere otorete tari nyaribo buna Nyamira are. Abatebi ng'a set a good example, rema chipaara chionsi pi chia Nyamira county, magendereo tari omobwate, mokorema rende chipaara, ekero tomanye ng'a kera omonto nkonyora are accessibility o chibwoye. mobere buna eete konya kogwa. Matiang'i aya nabaete gokonya, because honestly, abagusii mbachandegete amagenderero. Tari abwo oka, emiaka sixty bono yaetire, obe oria omogaka bono iga ore sixty years, agoteba ekero arenge omoke akarusire amache roche. Oyore. Omwana ore bo niga five years, gose ten, nere amache ng'a yakorusia, ndoche. Meaning ng'a ntoranyora change y'amagenderero. Ntoranyora devolution buya igo tokorire egasi. Inki amache aria atagoikera chinka chiaito? Amache karo chipambu chibekwe chitangi chibekwe ebinyoro ne, nonya na ebinyoro bibere bibere biachia etangi, gose ekemo ekemo yachia etangi, it can be possible. Ebinyoro mbire inga bire nyamira, chimirioni niga chitakeire. Ekero kere ekenyoro ketware amache, bokong'u mboro. Ekero egaki abananchi mbagochandeka, tiagotebi ng'a ogie ekenyoro kwanyora omosubati, omosubati ore ka, omori tare, omwana oye omotang'ani, taranyora bana bande bake, barachie komoimoki, bamochiere roche, bamoretere amache. Mosubati oyio nere okogenda baka roche boyio amache, gose omogaka na ekebarua agenda. Naende omanyete okorangeria jirani ng'a inchuo nchiere roche, sikuizi binto ebi mbianto bangaine bobe. Mosubati oyio otagera mpaka roche ng'a oromokie amache five litres naende oirana, yaani omogongo toiyo lakini agoekomerere. Inkwebori ng'a inki amache ataga chiranka? Omonto omanye ng'a na emiaka rigia aakana omotienyi lakini amache areka. Ekero omosubati buna oyio omoreto anga one aigorere amache iga anywe, aigorere amache aruge, aigorere amache aye eng'ombe. Bono iga buna tobwate abanto ba bodaboda. Chikuizi bodaboda ekorwa chigasi chia rahisi, omonto agokora form four osoa bodaboda. Abang'ina abagotu na abagaka batigire ebinyoro boka, abang'ina abwo mbabwate eng'ombe, mbatagete koruga, mbatagete konywa amache, eyanga nesibigwe. Kaye bakorusia amache, onye nto okobanga buna ebiongozi bia Gusii, baimoke barete amache chinka bono intwe tware chitap, omong'ina buna oyio bono obekerwe amache nabache okorwa. Mochokoro ogenda, ogende bodaboda oakane emiosi mia mbili eywo omotini, lakini omong'ina onyorekane ng'a nabwate amache nka. Inki totagotwara ri thinking buna eywo? Ebirengererio ebio nabi korwa ase ebiongozi biaito. Ninki gekogera intwe gochaka amagenderero buna aya? Echi nachi chigokogera unique problems chia gusii. Ebitiiro biaito na ebitirimoko bia gusii, it's a highland, ebi Nyasaye otoete. Lakini ebiturunki ebiturumboki ebi bigokonya, amache abe tangi pa rogoro agoturumboka emechie yonsi pi ochimate. Eki nakio tobwenerete gotwara into consideration, ekero tonyore ng'a abananchi ba Gusii nkonyora bare ki? Ebinto baganeti gochanka ase oborahisi. Chipara chigoirwe, amache nare ka. Nakio otantebeti ng'a Gusii yagenderire korwa oo. Chipara chigoirwe amache nare ka. Eyi Gusii tebeti? Abang'ina bare kare bare very hardworking. bagocha amo ebiombe beng'usere amache onye namache mwaretire ang'e, naende bakoromokia kabisa kera omotienyi bagoakana. Neri ng'a bono amache aye taiyo ekero tomanyeti ng'a mbabwate uwezo eye, goika tosapotie omogusii. Ana echi ne chichallenge chire oo, goika torore enchera ende iga. torakonya bogusii. Chistima buna ase edari kero kastima onye arengeo but I remember tata ang'use ang'usete estima gose twenty twelve bono gose twenty ten. Korwa abwo chistima chikama gosupply ebinyoro bigaichora kera omonto abwate estima. Enchera eywo eywo chistima chiaikire emechie, ntobe ntotware amache aike emechie ya abanto. Eeh gose ntobwate embura, onye tonyara gotwaa amache togatera chitangi abanto. Ekero abanto batacha, lakini gosima ang'e ntobwati sokoni, ntobwate abanto obotakambore emechie bado, kogora etangi ya ten thousand teraisi omonto aragore, lakini amache aywo gose onyekie omochie nabo abanto bagotema nchera ende banyore naki baakanere amache aywo at the end of the month. Igo tiga ebiongozi bito bigoke, emebere buna ete onya kogwa. Kero omonto akwete akogusa ee, tari bobe sana, bobe. Bobe egekone, tiga toteeme ebiongozi biaito moigoke. Moigoke kabisa, motige amang'ana amange, mokonye omogusii. Morete amagenderero ebinyoro ime so that the people can benefit. Timaeti nse ino naki ere, gose nigo chichallenge echi nchire oo, lakini intwe nse yaito chiparaani chigoiri, intwe gani tikogera chiko igoro. Ase comment section nabo goshare nincho ntebie what you are thinking. Baria bagani gosapota echannel enamba yane nere eye. Inyora gosubscribe. Gosubscribe nokuya igo gogonkonya buna mokwa nanye konyora abanto abange bakowochia echannel yane ekero yanyare gokina. Mbuya mono sana ase obwanchani mwangorokirie. Bono iga ndoche almost two thousand subscribers within two months. Nyasaye onkonyire aye natambe abwo nabange. Gaki tokogenderera onye nere titwitang'ani okorora subscribe. egere nanyarekana koigwa naki abanto nabange bakonyora echanda riane, naende banyore egento ngokwana iga, because ntobe ntogosemani buna gusii. Mbuya mono.